Dwi wedi dod yma i Reffen, y lle i ddod am fwyd stryd yn Copenhagen. Yma wrth y cei, mae yna dros 40 o stondinau bwyd, a mae yna bobl o bob cwr o byd yn gwerthu danteithion next level yma. Dwi wedi cael cornel bach cwl i setio fyny, a fama dwi'n mynd i gynnal gledd i bobl Copenhagen. Dwi am greu tech fi ar smorgo beef epic efo Mayor Estyn di smocio. Beef ar beef action, ia? Swn i yn ôl yn Cymru, swn i isio beef Cymreig, ond dwi yn Copenhagen a fama dwi fi'r beef mwya anhygoel ti'n gallu cael yma. Buwch godro di hwn, Danish red, yli marbling na. So hwn di'r ribeye, dwi'n gofyn i butcher tynnu'r estyn yn off a ti jyst efo ribeye joint. Sa chdi'n gallu

So dwi yn mynd i fod i smocio y cig 'ma, dim fela, ar y tân efo pren anhygoel derw gwyn o Denmarc, a hwn 'di pren ma' Torsten Schmidt yn defnyddio'n bar. So ia, rhoid y slabs 'ma ar y gril. Ww! O wel, ma' fatha pop du. Pop du mwg. So tra ma'r beef yn smocio'n braf, dwi'n rhoi esgyrn beef i fydlu efyd. Ma' hein mynd i gymyd oria, so tra ma' nhw'n cwcio, chance am munch bach ia? A ma' 'na wbath at ddant pawb yn fama. Fatha bwyd mor lleol efo kick Cajun yn The Big Easy. Oh, pretty good. Yeah, it's a shame.

Mae'n rhaid, mae'n rhywbeth special yn y Kurdistan marinade yna, so mae'r cyd yna i gyd mor, mor tendar. Thank Deal. you for visiting. Come and see me for some food after. I will, I will come.
A mae yna un stondin yn cynnig math o fwyd dwi'n rioed di cael o blaen, a dwi'n ysu drio fo. Awasana. Shireen!

Afghan food identity on the map, spreading the love. Exactly, that is, that is the purpose of our existence.
Y pryd i dal, mam iddo Shireen, ydi'r Kabuli Palau. Pryd cenedlaethol Afghanistan, efo reis di goginion berffaith, moron a raisins efo cardamon a cumin, a beef sy'n toddi yn dy geg di. Efo chydig o chutney poeth fyd. Oh.
Try this one. It is the combination right? It it's the the sweetness, the sourness, the the combination of all the flavours that you actually need.
This is amazing, ma' hwnna'n amazing. Mae mor cwl bod Reffen yn cynnig blas o bedwar ban byd yn Copenhagen. So ni'n lyfio cael rhywle fel yma adra yng Nghanarfon.

Ar ol tair awr yn y smoker, amsar i checio'r beef. Yup, ma heina'n edrych yn flippin berffaith. Dwi'n gorffan nhw off ar y grill i cael char da arni, a cwcio bara fflat fyd. So smore bro amdani. A ma na griw o bobl llwglyd di troi fyny'n barod. Awn i fewn am y money shot. A pan mae cyllall yn mynd trwyddi fel menyn, ti'n gwybod ti di neilio i. Yli ar yma. Dwi'n sleisio'r bîff yn dew ac yn cyfro fo mêr y reslin di smocio. Base bach efo menyn and brush herbs. Digon o halan, sauce darlled a chilli sauce cartra, a dwi'n gorffen hi off efo'r pickles a'r buds darlled gwyllt i ffymentio ges i dan tost yn Schmidt. A sprinkle bach o horseradish. Ac oedd rhaid i fi gael y blas cynta'. Dwi rŵan yn cred fi'n tyfod fo'n mess. Ond os yw ceg chdi'n pryfed yn mes ar ôl bita bwyd fel ma, ti'n mynd fewn digon galad efo fo. Pawb fewn am treat. Ti'n gwybod be, mae'r beef na di smocio i berffeithrwydd. A mae'r mêr esglir yn adio blas beefy allan o'r byd ma. S'more bro ar steroids ia? So tender, so soft. Very amazing. Best murmur in a time, huh? Cynnes i bob o rownd.
Cynnes i bob. Mae'r bechdan anfarth ma i weld yn plesio, ynddi. A mae yna Gymru Copenhagen di clwab o fi yma fyd. Da chi wedi bod yn yr effer o blaen? Da. Mae the place to be yn yr ha.
Da. Da ni wedi dod ar tywydd ydy, yr hael o Cynarfon. Diolch masif am dod draw. Mae eisiau trio cael yr recipe wedyn.
Ond bwhw, mae'n amser i fynd adra i Gymru fach. Scandinavia, 'na chdi trip a hanner o Norwy i Sweden a cwcio be dwi'n caru yma yn Copenhagen i ffrindia newydd. Yes! Dwi'm jyst i ddod yma i gweld Scandinavia a gweld llefydd fatha Copenhagen, dwi wedi teimlo fo. Teimlo'r parch, yr hapusrwydd pan ma' chefs siarad am bwyd, y diwylliant, t'mo', y diwylliant bwyd o'n i'm rili gwbod dim byd amdan. Dwi 'di dysgu mor cymaint, ca'l mor cymaint o ysbrydoliaeth. Iawn. Lle nesa ia? Lle nesa?